Үтүө күнүнэн күндү көҥүл куйаар подкаст көрөөччүлэрэ, сэҥээрээччилэрэ Елена Дорообо ютубпутугар уонна ватсапка маннык ыйытыктар киирбиттэрэ истээччилэрбититтэн холобур өлөрүөхсүтү бырастыы гынаммыт убаастааммыт соучастник курдук буолабыт буолбатах дуо диэн дорообо айысхаан уонна күндү истээччилэр Миначуити бу ханнык түөҥҥэ, ханнык кэмҥэ мин ити өлөрүхсүккэ или эмиэ куһаҕан быһыынымай гына оҥорбу киһиэхэ соучастник буолан хаалабыный диэн дии. Мин кини дьыалатыгар болҕомто ууран бараммын сөпкө оҥорбут диир буоллахпына уонна эбэтэр бэйэм подстрекайдаан, бэйэм кигэн ыыппыт буоллахпына мин аны соучастник буолабын. Эбэтэр ол киһи ити сидиҥ быһын оҥорон иннэ миэхэ кэпсии диибит буоллаҕынан бэйэҥ хайаа даҕаны диэбит буоллахпына эбэтэр элбэхтэ саанарын истэн бараммын эмиэ истэ-истэ истибэтэҕэ билэ-билэ билбэтэҕэ буоллахпына холобура оннукка мин соучастник буолуохпун син Холоро кырбаммыт э, подруга мили балтым бу э, ити киһи кырбыырын билэн баран хаста да куотан кэлэн баран төннө турар күннээх буоллаҕына мин онно кыайан бу кыыска өйүгэр санаатыгар бэйэҕин харыстаан онно анараа да киһи ити э, инник суолга тиийбэтин гына кытаат барыма арыгы иһимээн диэн өйүгэр санаалары уга сатаабатах буоллахпына мин итиннэ соучастник болобун Арай мин тылбын-өспүн этээн, өбүн бу ис сүрэхпиттэн санаабын үллэстээн, харыс харыстаарыбын араастаан били тугу били тугу сатыырбынан, хайдах өйдүүрбүнэн этэ сатаабыт буоллахпына мин соучастник буолбатахпын. Онто холобура ити сэсиэттэрим бааллар дии итини кырбанары, этиһиини охсуһууну, истэ-истэ истибэтэ илэр соучастник буолаллар. Сөп. Онтон ити бырастыы гынааһын диэн, бырастыы гынааһын уонна били убаастааһын диэн эмиэ маҕан быһаардым дии. Убаастааһын диэн кини оҥорбут дьыалатын буолбатах, ото сорохтонор оннуктар баар буолуохтарын син. Һөөп, аны гыныахтаатым, маладец диир, олор соучастник кудуу буолаллар. Тоҕо диэн кинилэри өйдөрүгэр-санааларыгар эмиэ инник быһыыны-майгыны илиилэринэн оҥорботоллор даҕаны, өйдөрүгэр-санааларыгар инник помысллаахтар уонна инник санаалар иитэ сылдьаллар. Оннуктар умышленно соучастник буолаллар. Онтон убаастааһын диэн эмиэ ол мин кинини кут дууһа курдук туохтан убаастыахпыный диэн баҕар кыдьыгытыы улахан айдаан тахсан элбэх ыччат иһэрин тохтотон дьиэ кэргэн иһигэр арыгыны бу дьиэҕэ киллэрэн испэт буолааһын баар буоллаҕына итиннэ холобурайтыы дууһа оруол оонньоото оруол оҥордо хотя бы даже биир ыалга оннук түгэн үөскээтэҕинэ уже мин убастыыр тустаахпын Хайдах даҕаны баҕар кини оҥорбут дьыалата дьыалатын ылыммат буолуохпун син, ол гынан баран ол дьыала түмүгэр туох үтүөлэр буолан тахсыбыттарын өйдөөн көрдөхпүнэ, мин өйдүөхпүн син. Ити анараа кыыс жертва, бу киһи бэйэтин олоҕун эмиэ алдьатта диэн. Ону өйдүөххэ наада. Өлөрүөхсүт хаһан даҕаны дьоллоох хаалбат ээ. Өлөрүөхсүт эмиэ олоҕун алдьатар. Өлөрүөхсүт эмиэ бэйэтин дьылҕатын бүннүү сотон кэһэр. Кини үйэ тухары уже иһин бир өлөрүөхсүт клеймота турар буолар киниэхэ. Ол гынан баран кини таҥараҕа любой момент кэллэҕинэ, любой момент алҕаһын өйдөөн, бырастыы көрдөөн, үҥэн, ис сүрэҕиттэн ытаан туран таҥараттан өлбүттээхтэртэн даҕаны тиийэн, таҥараттан да тиийэн көрдөстөҕүнэ таҥара бырастыы гынар. Биһи бырастыы гыммат биһи туохпутуй? Биһи таҥаратааҕар туохтан күндүбүтүй? Таҥара киһиэхэ барытыгар таптал ыытаатар. Ол тапталы биһи кыайынылаабыт тулбаппыт убээбит проблемабыт диэби кудук эмиэ дии эһ ол гынан баран иннэ соучастник буолааһын диэн уонна бу холобура бырастыы гынааһын диэн араһынай туохтар сэп араһынай суоллар диэби кудук тикии суол путь киһи талбыт суола биһи суолбут олохпут суола тугу өйбүтүгэр-санаабытыгар сүрэхпитигэр иитэн таһааран бу илдьэ сылдьарбыт онтон тутулуктаах мин бүгүн итинник биир киһи улахан да күүстээх алҕаһы оҥорбут да буоллаҕына мин аны сүрэхпэр баас оҥостон Сүрэхпэр олох кырыы сылдьар буоллахпына, олох ылыммаппын биллэрэ сопротивление уга сылдьар буоллахпына, мин бэйэбэр ону түгэн таххан кэлиэн син. Мин бэйэбэр майгынны түгэн кэлиэн син, ол гынан баран мин бэйэм чугас дьоммун миэхэ буолбут түгэҥҥэ мин наоборот ханнык баҕар тугу кирдээх хаһада таҥаһа да хаһан тураммын оправдание быыһанар таптал тугун булуохпун син. Туора дьоҥҥо оннук эмиэ көрүһатыахха наада. Чэ отобуун ханнык баҕар киһини ханнык баҕар өлөрүөхсүт да буолуо уоруйах да буоллун хайда эрэ баҕар биһи санаабытынан баҕар атын да дьон санаатынан намыһах таһымнаах киһи диэтэхпитинэ биһи кинилэри бу дьыалаларынан поступоктарынан эрэ дьүүллүүр быһаарар буоллахпытына биһи кинилэр бу дириҥ ис туруктарын кыайан өйдөөбөппүт. Сөп, олаата били нар поступоктарыгар эрэ болҕомто уурдахпытына, олаата бүгүҥҥү эрэ турукка болҕомто уурар буоллахпытына, биһи бу нууччалыы эми расширение сознания киэҥник өйбүтүн да сүрэхпитин да арыйар кыахпыт суох. Бу киһи туох эрэ олохтон манныкка кэллэҕэ дии. Деви кудукти, бу киһини туох эрэ инникке анньан биэрдэҕэ дии диэн. Холобура, өлөрүү да түгэннэрэ, ити үксэ билигин Саха сиригэр наһааннык элбэхтэ тахсар дии, өлөрөөһүн, күүһүлээһин ити барыта тоҕо буоларый? Арыгы, арыгы судула уонна безбожный образ жизни. Даже чэ аһаатар холобура ити аныгы ыччаттар даҕаны Чэ саастаах да дьоннор сөп уопсайынан холобур аныгы дьон бу төрөппүттэрэ итэҕэй эбэ буоллаҕына төрөппүттэрэ наар кутталга, наар өстүйүүгэ, наар хомойууга, наар өһүргэниигэ, наар бэйэмсэх бэйэлэрин эрэ үрдүктүк туттар буоллахтарына мин быһаарбатахпына мин быһаабатахпына ким быһаарыай диэбит курдук өйдөөх-санаалаах сылдьар буоллахтарына. Мин ити инник бу аллараа туу кытта дьайыыга тахсыбатахпына битэр мин олохпун хаччыга атыстааннарбатахпына мин бу өйүм санаам инник бэйэм намыһаҕасты кырыттаҕына дьэ бу оҕолорум эмиэ оннук бараллар буоллааччы Ото биллэн турар биһэ олорбут эмиэ бэйэлэрин уопуттарын бараары арааны бу Хара өттүнэн иһин бир боруобаланаллар, ону барытыгар биһи буруйдаах бытиэн буолбатах. Ол гынан баран, төһөнөн биһи бэйэбитин өрө туттабыт, төһөнөн биһи дьону эмиэ сиилии көрөбүт. Холобура ити библияны аахтахха, баар дьэ бу «Кто безгрешен, бросьте камень» диэн. Ким да илиитэ көтөҕүллүбэт. Олүн биһи таас да буолбатар, тыл да барҕар кыахтаахпыт суох. Ити өлөрүөхсүт, ити туох эрэ диэн. Онна итиннэ эмиэ маннык диэн утары холобура толкуйдуох хасин. Биһиги туора дьон оҕолоро өлөрбүт буоллахтарына, туора дьон кэргэннэрэ инник сыыһа-халты туттубут буоллахтарына, биһи дьанаар справедливай буолааһыны туга эрэ олох ол дьоннор күүскэ кырабыл или эппиэтинэскэлэрин кэтээбит. Хэп бэһэбит чугас дьоннорбуттуга эрэ алҕаһаатахтарына или алҕаһыыр оһолго тураары гыннахтарына холобура ити даже сэрииттэн куоттарааһын үлэттэн куоттарааһын эппиэтинэс туох эрэ эппиэтинэстэн куоттараатыырбыт бии наар бэйэбит чугас дьоммутугар слепой зонабыт уонна бэйэбит чугас дьоннорбутугар наар быыһыыр суол көрдүбүт көрдүүбүт хайдах да сидьиҥ быһыыны оҥордохторуна уонна хайдах биһи справедливай буола сатыыбытый диэбит курдук сөп Oli манна ыйытыаххайын холобура ханнык эрэ киһи оҕото өлөрдө ол киһи оҕотун көмүскүүрүн биирсиилиэхпитин син аата өһүрүн хайдаҕынньа көмүскүүрү өлөрүөхсүтү көрөн туран диэбит бээҕэтэр боппуруста арай иһи оҕоҕут эми алҕас суолук тэнни арай иһи оҕоҕут эмиэ инник ыараххан түгэҥҥэ түбэстин биллэн турар ийэ сүрэҕэ аҕа сүрэҕэ оҕотун быһыырга барыан син эбэтэр Эдэрэ эмиэ сокуону да кэһэн туран тугу эрэ бэйэтин оҕолоругар һымнатыы быыһаныы суолун көрдүү сатыыр. Хотя бы наһаа бу мин оҕом тоҕо диэн дьадаҥытык улааппыта диэн хайда эрэ бэйэбитин нар самооправдывание бэйэбитин хайда эрэ үчүгэй өттүттэн көрөрө сатыыбыт. Атын дьону киртитэргэ олох чэпчэки. Атын дьоҥҥо таас быраҕарга олус чэпчэки. Ол иһин холобур эти убаастыахха наада диибин мин киһини бу дьыалатынан эрэ буолбакка бу киһи олоҕун толору ырытан көрөн бу киһи таҥара дууһата таҥара оҕото диэн таҥараттан кэлбит эмиэ таҥара сорҕото диэн туох эрэ ыһыыллаах оруктаах диэн сороҕор бу өлөрөөһүн улахан айдаан мээнэҕэ тахсыбат ити айдаан тахсар кэмигэр улахан болҕомто уураллар маннык түгэҥҥэ диэбит курдук бу оҕолор иһээччи буолан эрэллэр диэн кыргыттар бэйэлэрин харыстаммат буолбуттар диэн бу эр дьоннор маннык түгэҥҥэ тиийэн эрэллэр диэн чэ инник арааһаны элбэххэ толкуйдатар ол иһин үйэ тухары бааллар этэ жертвоприношение курдук сөп ол иһин бэйэбит бу таҥара суолун тутуһан бэйэбит толкуйбутун өйбүтүн санаабытын уларыта иликпитинэ эбиһээт ханна эрэ ким эрэ өлө туруоҕа Өлүүлэр тахсыбаттарын кына өлөөһүн, сүтээһин, сидьиҥ быһыылар хатыламматтарын туһугар биһиби биһиги таҥара суолугар тураатыахтаахпыт. Тоҕо итинник буоларый? Тоҕо диэн бии безбожно олоххо баран эрэбит. Биһи туораан киирэн бардахпытына биһиэхэ мэлдьик түгэннэр биһигитин күүскэ да күүскэ таарыйан киирэн бараллар. Онно ол таарыйыылара бу сүрэхпитин буолбакка өйбүтүн өй бүтүгэр мөккүөр өй сүрэх мөккүөрэ үөскээн тахсар. Тоҕо Кинилэр быыһаннылар. Тоҕо кинилэр аҕайах сылга хаайыыга бардылар диэбит курдук дии. Тоҕо кинилэр инниккэ тиийдилэр, туохтан кинилэр инниккэ тиийдилэр диэн толкуй да киирбэт. Наар э, карающий меч курдук туттабыт. Тылбытынан, өспүтүнэн, өйбүтүнэн, санаабытынан онно инник э, били кыыһыыр аһыдьар кэммитигэр бу биһи ол да дьону кырыыр курдукпут ол да дьонун төрөппүттэрин кырыыр курдукпут ол киһи аймаҕын барытын кырыыр кэриэтэ кэлэбит тиийэбит уонна ол же тылбытынан бэйэбит оҕолорбутугар алгыс тыл этэр курдукпут ким эрэ оҕотун кырыыбыт бэйэбит оҕобутун алгыһы атыыбыт биир тылтан алгыс тахсар буоллаҕына истиҥ ыраас алгыс тахсар буолла барыларын алгыһы дьахтар алгыы туран кырыыр тыл хаһан да алгыһа таҥараҕа иһиллибэт итини өйдөөн эболин өй-санаа мөккүөрэ тахсар биһи таҥарата суох кэмҥэ кэллэхпит онно ити бастакы эфирдарга биэриилэргэ эмиэ эппитим дии биһи бэйэбит итини кыайбаппыт биһи бу грешнай туох воплоти клетковтарбар тоһуруллар турар буолан бэйэбит эмиэ кылгыһа оҕус өйдөөх санаалаах дьоммут ол иһин биһи барытыгар таҥара көмөлөс мин маны кыайбаппын мин маны өйдөөбөппүн Таҥара таптала оһох, таҥара эн таптал гына миин толор мин ити инник ыарахан э, судул оҥорбут киһини, инник ыарахан э, туохха түбэспит киһини өйдүүрүм гына хайдах курдук мин киниэхэ таптал ыытабыный диэн. Таптал кини оҥорбут дьыалатыгар буолбатах өйдөөн. Кини өлөрбүтүт өлөрбүтүн иһин таптыыбын диэн буолбатах. Кини таҥар оҕото буоларын тугар кини эмиэ быыһанарын тугар кини дууһата араастанар гынар уонна инниккэ эмиэ түбэспэт гына. Ити киһи быыһаннаҕына ити киһи инник бэйэтин да жертва биэрэн туран, атын киһини өлөрөн туран, биһи бу тыыннаах дьоннор өйбүтүн-санаабытын, сүрэхпитин, тапталбытын, таҥараныы кытта алтыһыыбытын сааһылыырга инник дьылхааннар буолаллар. жертвоприношениелар буолбаттарынгын ол ити ветхий завет бар барыта око за око зуб за зуб өлөрбүт киһини өлөрүн буорбут киһиттэн быддьаан диэбит курдук ти новый завет барыта тапталынан туолан турар ол иһин биһи хайдах да ыараххан түгэннэргэ таптыы үөрэниэхтэхпит эми ааспыт эфирдерге тэбин ким эрэ бу мин ыарыйдым бу өбүгэлэрим ийэлэрим ким эрэ буруйдаах ийэм унтуу тикпэтэҕэ туора ол иһин атаҕам тоҥон атаҕам ыдьыр бу ким да буруйа суох кими да буруйдуохта холобура биһи справедливость көрдүүр буоллахпытына таҥараттан справедливость ирдиир буоллахпытына биһи айыы абытай бу бу дойдуттан сүппүппүт өлбүппүт ырааппыт буолуо этэ биһи бу күн аайы хардыыбыт аайы санаабытынан тылбытынан оҥоһуубутунан даже баҕа санааларбытынан таҥараттан туора барабыт сырыы айы Хамнас аахсааһыныгар, туох эрэ этиһиигэ, туох эрэ күнүүгэ, туох эрэ ымсыырыыга хардыыбыта. Итиннэ барытыгар таҥара справедливай буолара буоллар, бу аан дойдуга биир икки киһи эрэ тыынна хаалыа этэ. Ону толкуйдаан эмиэ справедливайы ирдиир буоллаххытына, эһиги бэйэҕит эмиэ абсолютно кристальнай рас буолуоххутун наада. Оны таҥара тоҕоннук гымматы таҥара били урукку ветхайынан строгай буоллаҕына билиҥҥи тугунан добра уонна долготерпивай таҥара тулурдаах таҥара кэтээн көрөр биһиидэ ыксыы поспешное решение оҥорон һивилигин барытын кыргана өлөрөн быһан быһаарсан кэһиэхпитин баарабыти таҥара оннук буолбатах таҥара тулуурдаах таҥара кэтээн көрөр таҥара кэтэһэр тулуурдаахтык уонна тапталлаах ол иһин холобура эмиэ ити таҥара тапталын ийэ тапталын кытта холбоон көрдөххө ийэ хаһан баар холобура үс уоллаах буоллаҕына биир уола иһээччи биир уола үчүгэй дьылҕалаах буоллун кэргэннээх оҕолордоох биир уола миэчэ үбэ харчыта туох ол гынан барыча преступление барар туохтуур Ийэ киһи Слабай оҕотугар таптала болҕомтото быдан ууруллар. Хоннук таҥара бу ыарахаҥҥа түбэспит дьоннорго, өлөрүөхсүттэргэ даҕаны, ыарыһахтарга даҕаны, бу өлбүттээхтэргэ даҕаны, өлбүттээхтэр бу ийэлэрэ аҕалара чугас дьонноругар болҕомтото быдан ууруллар. Тоҕо? Тоҕо диэтэргэ биһи алҕаспыт диэн үчүгэйдик олорор кэммитигэр биһи таҥараны кытта алтыһыыга таласпаппыт дьэ туох эрэ куһаҕан ыараххан буоллаҕына ким эрэ өлөөрү гыннаҕына ким эрэ ыарыйдаҕына ким эрэ туох эрэ буолаары гыннаҕына туох эрэ сүрэхпит таарыллыннаҕына сүрэхпит ыалдьан киирэн бардаҕына бу покойбуту сүтэрдэхпитинэ бу туора айманыы буоллаҕына Дьэ биһи кимиэхэ эрэ үрдүк күүһү көрдүү сатыыбыт эбэтэр бэйэбитин таҥара курдук сананан барытын быһаара, барытын тохтуһатыбыт. Өйдөөбүтэ буолан логически по полочкам уурбута буола сатыыбыт бэйэбитин худьуйа куттаһыныбыт. Туора дьону худьуйалыыр олох чэпчэки. Худьуйалыыр. Туора дьону адвокаттыыр ыарахан. Туора дьону прокурордуур чэпчэки обвинитель буолар дии бэйэ дьоҥҥо биһи наара адвокаттыбыт бу элбэх эмиэ көрөбүн бу оҕолоро араастаан бу уже кыра да хардыгатуу бырастыын эбэлэрин эмээхи тэбэ тэбэ хайыыллар кыра эрдэхтэриттэн эбэтэр ийэлэригэр маатыралыы маатыралыы кэпсэтэллэр итиннэ болҕомтоур баттар бу ийэлэрин иннигэр бу бэйэбин тииниэм өлөрүнүөм дии араас тылларын туохтарын болҕомтоур баттар Атын киһи оҕото тугу эрэ алҕас саҥардаҕына, тугу эрэ уорбут, ылбыт ыйытыы тохтоохтоп дьэ осуждение бөҕөтө бу школаҕа родовой родительское собраниеларга иҥин араас түгэннэр тахсаллар эмиэ сэ онно дьэ бэйэлэрин оҕолорун хайдах баар көмүскүүллэр атын киһи оҕотун сиэри хай эрэ хайбаттарыйабы куду төрөппүттэр сеп ол иһин ити эмиэ холобура ким эрэ уоруйах өлөрүөхсүттэ диэн тыллары тохтуох туттуохпутун инэ бу киһи дууһата эчэйэн сылдьарын көрүөхпүтүн наада хайдах курдук бу киһи эчэйбитин элбэх киһи болҕомтоҕо уурбакка сылдьыбытын ол ити көстүүтэ Ону ити икки тыһыынча уон түөрт сыртан ба эмиэ Украинаҕа буола турбут түгэннэри биһи көрө-көрө көрбөтөҕө-билбэтэҕэ буола-буола билбэтэҕэ сылдьыппыт бу хас киһи өллөй. Ити наһаа элбэх түгэҥҥэ биһи инник алҕаһыыбыт. Бездействие хуже действие. Ону итиннэ холобур курдук ылыллар дии биир ийэ кыыһын сидьиҥник өлөрбүт өлөрүөхсүт ол ийэ өлөрүөхсүтү хайдах ол ийэ убаастыахтааҕый диэн. Ол ийэ судья буолбатах. Ол ийэ, бэйэтэ ийэ. Ол өлөрүөхсүт эмиэ ийэлээх. Уонна бары дууһаларбыт биһи. Дууһалар диэн көрө үөрэннэхпитинэ тоҕо туохтан буолбута уонна бу биир күн иһигэр дьалхаан тахсан кэлбэт. Ол дьалхаан буолан иннэ үс сыл иннинэ туора уже зачатоктар, хиэмэлэр ууруллан кириэн бараллар. Сеп кыыс да уол да уже иһэн хагалаабыт буолуохтарын син. Туохтан эрэ куттанар били куттанааһын диэн холобура кыыс оҕо бу төрөппүттэрт аһары куттанар буоллаҕына хороҕо эрэ эмиэ бу дьиэттэн тахсан хаалаары кэргэн тахса охсоору эмиэ бу атын олох көрдөөн киирэн барар. Уонна куттанарыгар хонно уже түбэһэн биэрэр. Һэп өлөн холобура бу манна бу эр киһи өлөрөхсүт эрэ картината буолбатах. Манна картина ыһылайдык уруһуйдаан көрдөххө, манна бары повязаннайдар. кыыста ийэлээх аҕата, эдьиийдэрэ бырааттара аймаҕа ордуһа барыта иһин биир киирэр. Эһэлэрэ, эбээлэрэ бар. Итиннэ родовой туох эмиэ баар. Уол өттүттэн эмиэ барыта. Ол дьалхаан буолар табаарыстара, атастара ким киирсэрий? Арыгы атылаабыкки ханнык маҕаһыынтан арыгы атыласпыттара кытта оруолунньуур. Итиннэ биир эрэ ыал бу кыыһа өлбүт ыал эрэ туга буолбатах. эппиэтинэһэ даҕаны кини кинилэрэ страдайдыыр тохтор буолбатах ол инти улахан дьылхаан тахсан элбэх ыал айманар элбэх ыал толкуйдуур итиннэ була таас ылан барахтанааһыҥҥа буолбатах ити бэйэбит дьиэбит дьиэ кэргэн иһигэр биһи тугу көннөрүөхтээхпитий диэн болҕомто бэйэбитигэр ууруллуохтаах мин ханна эмиэ бу миэхэ таҥара ылбыт суолуттан туора бараммын эмиэ тугу эрэ атыны үрдүктүк тутаммын баран эрэбин ий диэн Тоҕо дьон аргы иһэ-иһэ дьол көрдүүллэр. Дьоллоох буолар, хымнаары, тугу туохтан эрэ умнуллаары уонна итэҕэстэрин быһаҕастарын көрдөрөр. Тоҕо биһи оннук оҕолору иитэн таһаардыбытый диэн. Инни болҕомто баар буолуохтаах. Ким эрэ тоҕо эрэ өлөр да диэн буолбатах. Итиннэ дириҥ да дириҥ элбэх өссө ыйытыы баар буолуохтаах. Сөп? Ити тоҕо убаастыахтаахпытый диэҥҥэ эмиэ эргиллэн кэлэн хос-хос этэбин сөп. Биһи Бастатан туран, убаастыыбыт киһини оҥорор дьыалатыттан буолбатах, хайда ааттааҕыттан буолбатах, ким оҕото буоларыттан, кимтэн кииннээҕи, хантан ханнааҕы, хас докумуоннааҕы, хас дипломнааҕы, хас мэтээллээҕи инниктэн убаастыахтаах үһү. Биһи билиҥҥи үйэҕэ оннук эрэ убаастыы үөрэнэ сылдьабыт. Ол иһин холобура ити эмиэ араас үөрэтээччилэр онотон бу киэҥэге тахсааччылар дьэ отчо дипломнаах бачча дипломнаах инник үөхха үөрэнэбит маннык туохха үөрэнэбит ден киһирге сытталар этого вообще не показатель а маҥнай биһи киһи дьиннээх ис туругун ис санаатын олоххо сыһыанын холобура уоха тииһэ дэлб уоха хараҕа кыламана дэлб оҥоһоллонура чүчө мин ушу итэҕэйбэппин бэйэтин сатаан ылыммакка олорор дьахтар хайдах дьону туох таҥара таптылар көрүөрэтин сөбүйде Ол кини дипломаха сертификата вообще мех оролонньобут. Мин кини олоххо сыһыана, дьоҥҥо сыһыана бу тугу саҥарара кытта дьыл дьыалалара онно тугу оҥороро барта сөпсүһэр ду диэн. Бехору элбэх блогеры кытта алтыһа дьуппут наһаа кырсыбай да хаҥараллар ол гынан баран дьыалатыгар маннык ис бэйэтин кытта үлэлэниэн сөптөөх биир да блогеру булбатахпыт. Бары үп-харчы айдаана.

Дьиннээхтик киһи ис сүрэҕиттэн таптал туһунан кэпсиир дуу. Эбэтэр кини бу таптал диэҥҥэ бу кырасыабай көстүүнү, кырасыабай картинканы иллюзорнай окруженияны ааттыыр дуу диэн. Сөп? Ол иһин убаастабылы биһи бастатан туран дууһаҕа бу киһи эмиэ таҥара оҕото. Бу киһини миигинээҕэр таҥара күүскэ таптыыр буолуон син. Мин тапталым киниэхэ даже не надо того. Биһии дьоҥҥо холобур эти бырастыы көрдөһүү, бырастыы гынааһын диэн не ради них. Сороҕор дьон эти олох бырастыы гыномуа, кэһэйдин да, эчэйдин да хайа да буоллун диэбит курдук дии. Как будто ол кини бырастыы гынарыт анараа киһи хочу и болар курдук. Ох, ону бу анараа киһи вообще абсолютно все равно. Кини бырастыы гынарды гымматту. Биһи ис сүрэхпититтэн дьону өйдүү, таптыы, саныы, Бырастыы гынар тустаах буоллахпыт, ылыныы, смиренно көрөр, долготерпивай буоллахпытына, бэйэбит, бэйэбитигэр үчүгэй. Бэйэбит эмтэнэбит. Ити туһунан хаста биэриигэ эмиэ этэн турабын. Биһи не ради других это все делаем, ради себя самого, ради своей чистоты души. Күн бүгүн өлөн хаалар тустаах буоллахпына, мин Арай ити испээр ол сидьиҥ быһыыламмыт эр киһини сүрэхпэр тута сылдьар буоллахпына, мин киниэхэ өстүйүү-өстүйүү санаалаах буоллахпына, мин киниэхэ хом санааны иитэ сылдьар буоллахпына, ол аата мин испээр нууччалыы злой олох сахалыы төбөбүттэн тахса хаалла злого зверя я в себе воспитываю жестокость ол аата мин сүрэхпэр тапталах жестокосердие баар Ханна мин кимиэхэ үтүөнү баҕарбаппын, ханна мин киһиэхэ куһаҕаны саныыбын, куһаҕан буол мин таптал ыппат буоллахпын, ол аата мин киһиэхэ куһаҕаны ыытабын диэбиккит. Мин тапталым ол киһиэхэ абсолютно ааттаах. Мин тапталым ол киһиэхэ наада буолуо этэ если мин таҥараны кытта биир ситимҥэ тахсан алтыһыыга сылдьар буоллахпына. Киһи таптала диэн вообще мээнэх ыһыаннаах киһи таптала ол кыраһыабай эрэ тугу ымсыырыы сөбүлүү көрөөһүн ымманыйыы киһи таптала оннук таҥара таптала тииммэти түгэммэти ириэрэр сымнатар ол иһин эмиэ ааспыт эфирдэргэ про ближнего эппитим дии ближний диэн биһиги көмөлөһөр кыахтаах эрдэхпитинэ буолбатах ближний диэн көмөҕө наадыйар киһи Ближний диэн көмө санаа диэр киһи үктээх хаччылаах киһи буолбатах. Кыһалҕалаах киһи, ол аата өлөрөхсүт кыһалҕалаах киһи. Өлбүттээхтэр кыһалҕалаах дьоннор. Ол аата мин холобура өлбүттээхтэр кытта алтыһарбар кинилэр эмиэ бу ис сүрэхтэригэр итини кыыллыйыыны ииппэттэрин туһугар мин болҕомто уураммын эмиэ маны сылаас тылларбынан кытаатан бэйэҕитигэр болҕомто ууран итини ыыта сатаан искитигэр таптал уонна эмиэ өлөрөхсүт да туһунан дууһа туһунан кэпсээн сүрэхтэрин сымната сатыктахпын оттон мин түктэри кинилэр сүрэхтэрэ тааҕы үөскэтэр бу туора установка убеждение берер все должно быть справедливо дии дэлби остолго сутурукпунан тоҥсуйа тоҥсуйа киэбирэн киирэн бардахпына тоҕо киниэхэ бэс эрэ сыл биэрдилэр кини онно вообще өлүөхтээх этэ тохту сүтүөхтээх этэ диэн инник өйдөөх санаалаах буоллахпына мин кинилэри кыраабаппына почти кинилэри кыргыдаһына мин бэйэбин кырыыбын мин бэйэм оҕолорбун кырыыбын ону толкуйда оҕолоох дьоннор олох тылгытын өскүтүн олох просто харыстана сылдьын бүгүн барыта үчүгэй буолан син сарсыҥҥы күн туох баар эргиллэн тахсыан син бэйэҕит оҕолоргут эмиэ алҕаһыыр күннэригэр таҥараттан эрэ көмө көрдөстөххө таҥара баһаалыста оҕобун араҥаччылаа харыстаа ити суолтан тахсаргар эн диэки эргиллэн көрдүн кытаат диэн Холобура, онна ити куһаҕаҥҥа болҕомтобутан ууруллар. Тоҕо диэн куһаҕан наглядно көстөр. Үтүө, үчүгэй буолуохтааҕа тоҕо бу киһи быыһаныахтааҕа бу инники суолун биһи олох кыайан көрбөппүт. Биһи киэҥник көрө үөрэхпит суох. Холобура, киэҥник көрө үөрэннэхпитинэ туохтан эрэ быыһаныы, туох эрэ бу иһин бир на всё есть помыслы

Көрүөхтээхпин да көрбөппүт, истиэхтээхпин да истибэппит. Кыыһыра, хомойо ити барта низкочастотное эмоциональное чувствоҕа сылдьар буоллахпытына. Сөп? Онтон бу үтүө санааны үөскэтэргэ киһи эбиһэт многограннай буолар. Араас өттүттэн барытыттан көрөн. Бу ийэхэ анараа киһи ийэтин хараҕынан көрөн, аҕатын хараҕынан көрөн, учууталын хараҕынан көрөн, кэлиэхтээх оҕотун хараҕынан көрөн, баар кэргэннээх була кэргэнин хараҕынан көрөн, араас мин бэйэм ийэ быһыытынан эмиэ баҕар кини эмэстэтиэр мин оҕобун туруоран көрөн, араас өттүттэн көрө үөрэннэхпитинэ биһиэхэ ис сүрэхпититтэн бу таптал да буолбакка аһаатар өйдүүр өйдүүр муударай сүрэх таһаарыхпытын син сэп ол иһин ыксаамыхха наада блин учил эттэхэ злость рождает слепоту из-за слой из-за злости мы слепые как только мы включаемся или хотя бы ищем добро үтүөнү хаанна эрэ буулан көрө сатаатахпытына баҕар бириэмэнэн көстүөҕэ эп дьэ многогранноспыт дьэ расширение сознания онно тахсар ол иһин Олох ыксаабат паайда. Хаһан баар туох да куһаҕан үчүгэйгэ кубулуйан тахсыан син. Туох эрэ үчүгэй түктэри куһаҕаҥҥа эми эргиллэн тахсыан син. Холобура сибиди хатылыам биһиги бу безбожие таҥарата суох суолга үктэннэхпитинэ биһи эрэ бартын быһаарабыт биһи эрэ бартын билэбит Уонна справедливо сирдэн киирэн барабыт. Сеп таҥара баар сиригэр би справедливость хаһан да көрдөбөппүт. Таҥараны толкуйдуур, таҥараны ис-иһиттэн, таҥара тапталын ыытар киһи наар үтүө эрэттин көрө сатыыр. Куһаҕаҥҥа да үтүөнү көрөр, ыарыыга да туох эрэ бу уһуолта туохха эрэ бу бэриллибит, туохха эрэ бу дьыала буолбут, туохха эрэ уонна туохтан буолбутун уонна туохха диэн палка о двух концах Аны буоллаҕына туох диэн өссө ыйытааччыларытын бу таҥара оччо добрай таптыыр буоллаҕына тапталынан сыдьаайар буоллаҕына тоҕо маннык өлөрүүлэрин тахсалларый диэн дии на самом деле ону били туох диэн баар на все воля божья диэбит курдук на все воля божья буолбатах воля божья били таҥара биһиэхэ талбыппытын таларга көҥүллээхпит биһиги биэрэн ыытар свободная воля выбора диэбит кудук ти ол иһин есть свободная воля наша выбора ону таһынан таҥара волята бар таҥара талыыта диэн биһиэхэ анаммыт суола диэн эт таҥара биһиэхэ анаммыт суола онно биһи талбыт суолбут сөп түбэстэҕинэ биһи наар харысха харысхаллаах буоляҕа дьабыт эт ханнык да өлөрсүүгэ туохха киирэн биэрбэппит оттон таҥара биһиэхэ талбыт суолуттан тахсан хаалан бараммыт биһи бэйэбит талыыбытынан там где мы выбираем злое даже мат тыралыырбыт куһаҕан тылы быдьыр тыллары туттарбыт ити эмиэ таҥараттан тэйии суолун көрдөрөр быдьыр тыл кырыы санаа диэбит кудукчу ол иһин ото биллэн турар биһи бу билиҥҥи олоххо араас хартыынаны араас тугубар төлкөрөбүт ол гынан баран биһи күн аайы күн аайы сарсыарда да киэһэ бу араас санааны тугу иитэн салҕыы ыытыахпытын инэ сразу толкуйга киирэ үөрэниэхтээхпит Хубу тутатына тугу эрэ санаатым, ол иһин ити Библияны ааҕан киһи өйдүөхтэ бу маннык санаа таҥаратары барааһын диэбиккит. Таҥара суолуттан тахсааһын. Бу маннык санаа миин тапталга дьырду илимин сүрэхпэр эмиэ өстүүнү, өһүргэтиини, хоргутууну таһаарар дуу диэн. Сөп? Тугу иитэбин мин бэйэм испэр диэн. Сыыһа-халты санаабытын тута хабаллыбыт онно Барыстыы көрдөстүбүт, сааһаланныбыт уонна өйбүтүн, санаабытын уже атын хайысхаҕа ниэн биэрдибит. Күнү уһуктуу хас эрэ күнү быһа биири кэрбии-кэрбии ити шизофрения бразя аныгы туохтар дьи аныгы раз диагноз барыта киһиэхэ барыта баар буолуон син. Биир ол ыарахан санааны иитэ-иитэ эргитэн таһаара-таһаара сүрэхпит ыалдьар дылы сүрэх эмэй иһэ-иһэ олох бэйэбитин Муучайдаан бэйэбитин эрэйдээн анараа киһиэхэ эрэйдэн имиэн син. Анараа киһиэхэ бүһүүтүн оҥорбоппут бии бэйэбитигэр бэйэбит туспутугар кыһаныахтаахпыт. Бэйэбит оҕолорбут туһугар бэйэбит инники кэскиллээх көлүөнэлэрбит туһугар толкуй ыытыахтаахпыт. Сөп ол иһин ити быһаарыныыга ыксаамыахха наада бу киһи өлөрүөхсүт ити киһини мин убаастаабаппын ити киһиттэн мин кэлэйдим иһин диэн буолбатах смысл тохтуу түһүмээн кэлин биллиэҕэ баҕар даже резонанснай делалар улаханнык аатырбыт делалар бастаан иһиттэххэ буолуута наһаан ырыт конечно киһи сүрэҕэр киһи кимиэхэ да баҕарбат өлүүтэ иһин буолар дии киһи кимиэхэ да баҕарбат дьылҕата диэбит курдук ол гынан баран инник биир икки жертва элбэх киһини быһаары оҥоһуллар буолан син быыһыырга оҥоһуллар ол иһин хас эдэр бу ыал буолбут оҕолорго сүбэ ама арыгы атламматын диэн арыгы маҕаһыын этэбин мин өссө биирдэһэм итиннэ бу ийэ аҕа иитиитэ эрэ буолбатах бу генетическай программа эрэ буолбатах кыыс уол буруйа эрэ диэн буолбатах сөп бу дэриэбинэҕэ туох да дьарыктара суох буолан эрэ диэн буолбатах арыгы атылыыр маҕаһыыннар арыгы атылыыр предпринимателлэр ити бэйэлэрин хас эмэ көлүөнэ тухары кырана сылдьар дьыалалара эптэ ол иһин итини эмэ өйдүөххүтүн наада итиннэн наһаа элбэх киһи повязаннай бу это кармические узлы Били элбэх өҥнөөх хабынан баайыллыбыт витире курдук баайар киһи буолан били наар баайыыны метафора курдук ылабын дии элбэх өҥүнэн баайыллыы курдук ол иһин холобура кытаатан мин иһитин көрдөһүөм этэ хайдах өстүйбэт хайдах өһүргэммэт хайдах сүрэхпитигэр чуумпуруу оскуйуу аҕалабыт диэн таҥараҕа үҥэбит таҥара баһаалыста мин маны соҕотоҕун бэйэм өйдүүр кыаҕым суох Холобура, если Елена Кондакова-тан эппиэт көрдүүр буолаххытына, Елена Кондакова ми бэйте бартын билбэт мин бу эппиэт биэриминин эбэһэ таҥараҕа үҥөбүн баһаалыста мин уоспар мин бу этитиибэр мин тыынар тыыммар баһаалыста сөптөөх тыллар угаҥын дьону таҥараҕа аҕалар гына эбэтэр дьон Таҥаралыын алтыһар, таҥара талбыт кинилэр суолларыгар туралларыгар, сүрэхтэригэр таптал кыыма киллэрэллэригэр, таҥара биэрбит бэлэҕин мүччүһүктубаттарыгар диэби курдук эмиэ бэйэм туһунан көрдөһүүлээхпин. Онуота бу эбиһээт биэриллэр иннилэринэ библия да ааҕыллар уонна улахан улахан көрдөһүү буолар ол иһин бэйэм ис санаабар ис турукпунан бу дьоҥҥо туһалаах эрэ буоллун, туһал, туһалыыра эрэ буоллар диэммисэп. Оттон биллэн турар, ыйытыы тахсара эмиэ үчүгэй. Э, ким даҕаны били тоҕо өйдөөбөтүгүт, хайда өйдөөбөтүгүт диэн диргэх суох, потому что ити биир эрэ киһиэхэ наада буолбатах. Ити эппиэт бу хос-хос эргитиллэн аҕалан, хоруллар эппиэттэр атын дьоннорго эмиэ ол аата туһа аҕалыахтара онно кэмигэр барыта тахсар диэммин эрэнэбин оннуттан чэ өссө айсхана ыйытыыларгар иһи ыйытыыларгытыгар эппиэттиирбин салҕыам махтал